Fost l-elementi l-aktar persistenti fil-ħrejjef, ma nistgħux ma nsemmux il-maġija. Hija l-maġija li ssaħħarna wara dawn l-istejjer ta' ġganti, nani, u annimali jitkellmu. U ġeneralment, hija l-maġija li twassal għal konklużjonijiet feliċi. Xita bil-qliel xaba' għal kulħadd għax Frar fawwar tal-bidwi għandna fid-dar. Fix-xahar ta' Frar jinkixfu l-għawar. Fix-xahar ta' Frar iżra' saqqi u baqqi. Qisha kemm tafu qabżu lkoll. U hekk il-fqajjar għal kull mistoqsija tal-oħrajn arah iħoll ilsienu għal tifħir. u jtalla' sas-smewwiet ix-xhur kollha. Meta ġie biex iqum talabhom xi ħaġa l-mara u t-tfal, għax imsejknin bil-ġuħ. Jannar ħa f'idu mindil tal-ħobż, tahulu u qallu, Meta trid xi ħaġa, għid, Ifrex! Itlob li tixtieq qalbek u jiġik. Meta ma tridx aktar, għid, Arfa'. Il-mindil jintena waħdu. Il-kelma Maltija eh, oriġinarjament kienet tirreferi għal bniedem li jifforma parti mill-membru saċerdotali. Però ma' żmien eh, dil-kelma iktar kienet qed tirreferi għal bniedem li kapaċi jagħmel joħloq xi avvenimenti Xi xeni u atmosferi affaxxinanti, inspjegabbli wkoll għax ma tkunx taf eżatt x'inhu xi jkun għaddej il-proċess u li l-bniedem kien iktar ikun kurjuż għaliha. Minn banda jekk inħarsu lejn il-ħrafa hija rakkont orali li fih hemm l-iskop li qed toħloq aspett ditattiku, jiġifieri qed tipprova tgħaddi messaġġ ta' tagħlim. Issa jekk wieħed jaqbad il-maġija u jgħaqqadha mal-ħrejjef tas-seħer, wieħed jara kemm hi importanti għaliex bl-element maġiku fil-ħrejjef nistgħu naraw li l-messaġġ se jintlaqa' faċilment, se żżid l-interess u se żżid ukoll l-ispettaklu. Bażikament il-maġija tinqasam bejn dak il-maġija t-tajba u l-maġija l-ħażina. Ġifieri hemmhekk diġà qed naraw l-oppost. Issa, apparti minn hekk nistgħu naraw li l-maġija tista' tidher ukoll f'bidla metamorfika, jiġifieri meta karattru qed ibiddel id-dehra fiżika tiegħu biex jimmanipula lil karattri oħrajn. U hemm ukoll fejn il-maġija tgħin biex tbassar dak li jkun se jiġri. Bħala karattri fil-ħrejjef tas-seħer nistgħu naraw li bħala entitajiet hemm il-protagonist u l-viljakk li jagħmlu użu tajjeb mill-maġija, il-viljakk li jimmanipula l-vittmi tiegħu u l-protagonista li permezz tal-għajnuna ta' karattri oħra li nistgħu nsejħulhom ajjutanti, kapaċi jwettaq dak li jkun mixtieq. Fl-istess ħin, fil-ħrejjef insibu wkoll karattri oħrajn, pereżempju x-xi ħaref, li dan kapaċi jagħti l-għerf kollu u l-passi kollha ta' xi jkun ġej għalih il-protagonist. Hemm ukoll annimali li dawn ikunu seħħithom dehra f'bidla f'dehra fiżika li eventwalment, Dawn kienu bnedmin karatterizzati umani wkoll. Hemm ukoll l-għodod maġiċi li dawn jistgħu jkunu oġġetti bħal pereżempju ċurkett li meta jħoss li hemm il-periklu fil-qrib se jiswied, jew inkella prodotti kulinari. bħal pereżempju ġewża, lewża u qasna, li dawn eventwalment kif tkissirhom joħroġ il-biss mill-isbaħ. Marru xi ħdax u nofs u la nar u la riħa u lanqas ħaġa oħra. It-tfal tal-mistednin bdew jgħidu, Jom, aħna rridu nieklu. Għandna l-ġuħ, l-ikel fejn hu? Ħija għandu jkun tilef rasu, qal missierhom. Dan aġen. Xmun ħareġ il-mindil, qegħdu fuq il-mejda u qal ifrex. Dan infirex u beda ġej mill-ġdid. Meraq tal-fekluna tal-baħar, magħqud għal baqta, ross fil-forn, ħobż ta' smid, baqra bil-fenek ġewwa fiha. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,